theory pakhatnak cu zeidah a si ti ahcun theocratic model ti si. Theocratic model timi cu biaknak uknak kong kan zoh tikah khin kan biakmi zumh ning bakin kan ram hi hruai ding si ko timi kha theocratic model puan si. Mm. Ya ti Khrihfa kan si ahcun Khrihfa biaknak Bible ti bantuk zumhnak hram bak kha kan bunh lai ma ning kan rampi kan hruai lai ti si atu i ka thim cang bantuk khan Vatican ti bantuk kha hmuh khawh si ka ti mi kha si. Zeizong vialte kha biaknak ni kha a hrin dih. First an chiahmi cu biaknak si tiah theocratic model si cu caah cun a ṭhangchomi ram vawlei ahhin democracy si lo theocratic cu ti si ya ti caah khat ti lo cu teo cu cunglei in ra cu mu democracy ti cu tanglei in kaimi si cu maka kha pathama model si ma bantuk a hmangmi ram kha tampi an um ve muslim ram ti bantuk an tam hawinak in si selo ti Cun pahnihnak ah cun absolute secular model si lo approach hei ti ko sih. Mah cucu zeidah si ti ahcun kannih cu secular state bak kan si lai an ti. Zei bantuk biaknak hmanh kha an cohlang lo. Toleration timi ngaihthiamnak timi an ngei lo. Cucaah cun Kawlram zongah khin atu khi heh ti an nau i secular state an si lai ti tikah khan zei bantuk secular state dah si lai ti kha kan fiang kho lo. Vialte cu secular state kan ti biaknak i phaisa bawmh mi hna kan la ahcun mah kha khoishin mah kha tampi cang. Mah chungah kan ṭhen thum men an ṭhen i mah kha ka ca ka ṭial mi kha fukfuk tiah ka va zoh kho lo i mah kha sisehla chim duh mi cu absolute secular model si ahcun biaknak poahpoah kha Khrihfa lawng kha si lo zeizong vialte kha mah kha a pom lo a ngaithiam kho lo kan ti lai cu a um an umnak khan biaknak kong a rat tik ah cun an ngai kho thiam kho ti lo cun pathumnak ah cun separation of church and state timi tu an chim lengmang mi kha si Makhakha ho nih dah a lak ti cami hi cu democracy si an ti i America ti bantuk nih khan an hman ti kha si i chim duhmi cu uknak nih biaknak khan aa thlak lai lo rianṭuannak ah mu biaknak zong nih uknak khan rianṭuannak chungah aa thak lai lo ti si tikah atu America thlihran ning kha phunphun khan va chuak cang. i makhakha siin ati nan chim lai lo tina kha si lo nain kha bantuk an ni suphet lai lo tina kha si cu mu i nan theihthiam ko interfere tuah lai lo ti kha si i cun pali nak cu zeidah si atun the established church model ti si acozah ram pakhat nih khan khrifa bu bak kha a dir silo ahcun biaknak bu bak kha a dir i makhakha tha a pek Tahchunhnak ah kan chim ahcun kha bantuk ram zong khan tampi tahchunhnak pakhat te ka chim lai. Pi England rammi siangpahrang cu England naingan i head of state si a cih ke si naingan do i a cih ke si cun Anglican Church i a cih a ke bak si ve lai ti an zumh siangpahrang a simi cu Anglican Church bak a si lai Anglican Church in aa chia ahcun siangpahrang si kho lo. Tawinak kan chim ahcun. Mah kha established church model ti si. Cucaah cun England ram ahcun a ṭhehlut dawh ah khan bishop hmasat chak ma si ka palh kho mo tha tein study ka tuah cang mi si nain king kanan kha ka bantuk na khan thu hrut do bak a khan mo ni ka bantuk natin ram tampi ah khan ka bantuk kha hmuh kho si ki Asia ve ve ti bantuk a khan I cun a donghnak ah cun zeidah si ti ahcun recognized religious model an ti siloah cu acknowledge religious model an ti i religion sorry religious lo religion model ti si mah cu cu zeidah si ti ahcun state nih khan an ram chung i ummi cu bantuk bu muslim bu baptist bu roman catholics bu kha a theihpi a cohlan Mah tikah cun Germany ram ti bantuk ahcun local level ah khan pastor ti bantuk community in hruaitu hna zong kha an thu kho ve. Hi cucaah cun Germany ram hna cu a luancia khan Lutheran church pastor bak nih khan tamrah ṭuan piak hna. Hi cucaah cun zei bantuk model khi dah kan ram ah aa tlak lai ti bantuk khan analysis kha khethlai in khan thil kha va cuang hna. Church state relation deuh khan an chimmi ka lawhter caah mah kha ka vun chimnak si seh law Atu i approach kong ah khan biaknak le uknak kong ah khan kei kha zei khi dah Laimi caah hin kan a ṭhat hnga ti bantuk kha lei deuh kha khua ka ruah ka ti lai cu. Mm. Natin theocratic model timi cu democracy system cu a si bak lo timi te kha cu mm. kan theih ding kha ka in vun chap ṭhan ka duhmi si. Cun absolute secular timi zong kha lungwah democracy system cu si bak lo timi te kha ka te hin vun benh ka duh i tu i Germany ti bantuk recognize ti bantuk cu biaknak zong kha zalong tein cun parliament ti bantuk zong ah commission ti bantuk ah khan an auh hna i an thu ve hei ti bantuk te kha um england ah cun bishop hna zong kha hlutdaw ṭhet hlutdaw ah an thu ko timi te kha ka van chim khawhmi si seh law ti